Hemmäňize salam hanymlar jenaplar gowy mezelenç janyňyz sagmy bu günki PUBG Mobile efirimize hoş geldiňizler sapalar getirdiňizler sizler hem oýnamak isleýänsoňuzlar altynjy gün Türkmenistan sagaty bilen ýigrimide garaşýandyrs garaz bu hepdäniň sponsory pişiridir aşakda aýdylyp geçilendir top üç ýere laýk basanlara baýrak badyr olaryňky nähili hökman surat adam başyna elli müň laýkdan geçmelidir. Geçdikmi? Ikinji zadymyz oýunlarda nähili uca baýraklar berilýär? Squad oýunumyz. Top bir almaly, minimum on killiň üstünde kill almaly. Bir adama Prime podpiska berilýändir. Ikinji oýunumyz Flare Gunjikdir. Ondadam top bir almaly, kill şerti ýok. Oňa-da Prime podpiska berilýändir. Onda näme? Sizler kim gatnaşmak isleýän bolsaňyzlar, hökman suratda podpiska etmegi netde tutýarmanlar. Çaw çaw. Baý baý. Let's go. Taýynmy?

Näme diýe, urgy çopandan ogurlaýaňyza laýk basyp uji bermäinde öz başyňyza etýän zadyňyz ýok diýýä. Düşünmedim. Aleýkim selam, aleýkim selam, aleýkim selam. Näme, näme diýen? Alişka diýeme. Kimden näme ogurlaýmyşyk?

Näme diýýä? Näçe ýyl diýýä muňa görýärmiň? Bäş ýyl mundan öň diýýä. Translýasiýa. Görýäňmi näme diýýä? Ýewropanyň çempionatyny alyp barýan adam diýýä. Gördüňdä? Başdakysy näme diýýä? Näçe ýyl mundan öň diýýä? Bäş ýyl mundan öň diýýä. Indem gidip özüňkiň oýnap bilersiň. Şu orglar bilen bile. Kontent ogurlaýan bolsakda. Let's go onda hanlar jenaplar näme diýdik onda. Sraz natural dal boýuplygyňda kaza edendirin. Bizde şolar ýaly. Bärde haramam ýok, ýalňyşam ýok, ýalanam ýok. Srazy. Pamugy dyk gez arkaňa ugradyp göweris. Gelen ýeriňe gidiberiň. Indem Dodo mukak gör Dodomy. Gara ne. Düşünendirsiň diýip umyt etýän.

SLR bilen iýip ýatyrlar. Okey bu oruža tapan ýok. Doňup duda. Gir lan gir lan gir lan gir lan arkaňda. Okey bu taraplar göreli. Okey. Biz de doňup durandyr o. Atyp ýatyrlar. Okey. Näme diýä, çö, bratam azar berýäňmi ýaşaýjylara diýä. Ýog-eý! Gelipdir bizerden kontent ogurladyň, bizerden balan pistikan etdiň. TikTogyň nämeligine düýn düşünip ýören çagalar. Habary ýok. Bäş ýyldan bäri efir açyp ýörenim. Bäş ýyldan bäri turnir edilýänini, oýun oýnalýanyny. Ýöne häzir indi keýp ýok oýnuň. Öňküsi ýaly prosta täze oýun oýunçylar geldiler, zaýtlar uce salyp bilmeýänler zatlar şolara bir poddeşka bolsun, zaýt edilsin diýip. Muratlar edilýeda edilýän zatlaram. No tak özüme galsa bu günler wapşe girem ýogyn. Öö biz döwrümizde efir açýan adam. Üç adam bardy. Soň biri aradan ýöredi. Iki adam aldy. O ikinji oýunçy öz oýunlaryny görkezýärdi. Men lobby zat açyp berýärdim. Menem öz oýunlarymam goýýardim. Ýöne efirde oýnaýar, oýnan ýokdum. Ee, soň Olaram gitdi. Men galdym. TikTok'a, yo TikTok'daky efirlere. TikTok, öň TikTok'da efir açylmaýardy. Öň diňe YouTube'da açylýardy efir. No, TikTok kanalym bardy. Aslında oýna üns berilmeýärdi. Bir goýulan bolsa bir video poýdýo bir çala çala goýulýete. Ene Old ama Gold diýenlerden şu Yanka Tmsel öz oýnaýa. Ne şunuň öz oýnaýete, videosyny goýýete, efir açan ýokda. Ve Ihlas diýip biri barda, o özü öz oýunlaryny goýýete, efir açýetim ýadymda ýok. I Murat diýip biri barda,

Aka, e, näçe adam görüpdir, näçe sany kommentarisi bar. Üns berip görüň. Bir topar bot basylýar. YouTube, e, TikTok-yň özi etdi. Eger akkaunty pul tölemeýän bolsa, akkaunty pul töleýän bolsa, şu million million prosmotrly kanallary görüň. Pul tölenýän akkauntlarda nähili prosmotrlar bolýar, soň düşik gidiberýär. Şoň üçin, oý, oý, oý, oý, oý, Black Fox krasavçik! Lan, lan. Ikinjisi bar eken ahyry. Wah wah wah wah. Hey begam. Keyp yok lay. Öňküsi ýaly eventlerim yok. Öňküsi ýaly öň öňküsi ýaly däl, öňki oýunçylar ýok da. Öňki oýnaýan oýunçylaryň ýok. Köpsi çagaly, çuwaly, öýlendiler, iş, o, bu, şu problema.

Siziň pikiriňizçe iň oňat event haýsy da? Eventler indi indi gelip başlan wagtlary oňatdy da. Bir topar bak bardy, bir topar bokly bokly zatlar bardy. No meniň pikirimçe.

Bu aňardakyny görmän nädip Aňardakyny görmän nädip adamyň barlygyny gördi bu. Hereket etdim yankı adam. Hereket etmedik görene kadar yalandan skovaçam böyle. Hereket etmedi yankı. Hereket etdim yankı. Tuvaletteki. Nateret ping berýär diýe. Muňa ara 200 ping diýer o.

Oýnuň özünde de barmy ping? Oýnuň özünde asyl eee, klasik oýnan wagtyňyzda. Özi kellesini ýere ýatyrdy o. Oýnuň özünde de bar diýýär. Bäh. Näçe günden bäri bar oýunda ping? Düýn oýna girjek boldum, bilen girip bilmedim. Çepin geldi, çepin geldi, çepin geldi lan. Öldürdimi? Arkaňda-da iki günden bäri

Pahyryňam telefony bispanto. Ne bokuň ýediň indi uçup bilmeýin ha bir gezek uçup bil. Aýna sponsor. Sponsor öldüren 60 UC edýän. oyun etdim, oyun etdim. Yaman beýikden uçýan ne şiiri? Soňuna çem tutdun öýüne bile. Popülerlik alam yok diýdimi?

Nowy götüni urdylar. Onam näme üçin PUBG Mobile şeýdip başlady, event getirip başlady başdan bilýäňizmi? Sebäbi PUBG Mobile e, däl PUBG Mobile'yň aslyndan soň PUBG Mobile çykdy. E, Steam versiýasyndan soň. Onam bolsa eýtdiler, beýtdiler, light açdylar, onu açdylar, muny açdylar. Aýdyň huy geçip bilmediler Fortnite'y.

Eventsiz hiç hili girýän däldir. PUBG Mobile bu globalnyň wersiýasy. Eber şu tanyş bilişlerimde eventsiz Erangel oýnaýan diýip eşden adamym ýok. No, zirwe başga zat, zirwe başga zat ýöne event bir hili içine gireň çykyp bolmaýar bir Slyşkam bir hili nähili gatyp doňup. Optimizasiýasy pes munuň. Optimizasiýasy pes. Ene, indi dogry gepip tapdym. PUBG Mobile Lite ba, o yapylyp gitdi. PUBG Mobile'in Steam versiyası ba, kompýuterli versiyası, original, kelläň üstünden geldi. Bu PUBG Mobile globalny versiyası. Munuň kitayski versiyası ba. Oy, onu görsen sen. Hem zat başda şoňa gelýärmi diýen o.

Başda iň köp gidip duranam şo 50 kany geçip bilermi? 50 kadym köp aýtdyk da pamoýmy. Nu şir bilen habarlaşarys göreler näçe ka düşürip biler. Laýk hasap edenok diye. Laýk hasap näme üçin edenok? Laýk hasap näme üçin edenok? Şony TikTok özünden görüp bolmaýmy şony? Like ýüz altmyş ýedi müňde. Üf. Taky ikinji minut. Live center açaly. Ee, munuň ýatanyny görüp oturmalyda. Bärde kim bar? Bärdäkini göreli. Okey. Real time performance diye. Şunu göreli. Okey. Yelmen like'ları görelen ütken bir zat.

Agam efirde komentariýaň üstüne basyp sakla. Aha, şonda görkezýär adamyň laýka. Yo men kompýuterden girýän aga. On dört müň laýk diýe. Täç X on dört müň laýk diýe. On ýedi minutdan bäri görüp otyr diýe. Aha. Aha. Durana.

Laýklaryňkyny hem jaý ederis. Dokuz müň basanam bar. Aha, bu icin. Tak, tak, tak. Munudyr tikfiniçi näme şu ýalňyş etýänmikä onda bile. Tikfinity tak laýk basanlar laýk basanlar ikinji minut tak bular nirä gidip barýarlar kimi göreli pis zirony görelimi kim bar ýakyn arada häzir dogurlarsly tak ýakyn arada faýta girip biläjekler faýta girjekler Goýjaklar Gaddar Aýs sag bola. Ony görüp oturyberiň. Tak, like like like. Gift overlay, top strike, gift.

Tak mana goýduk font size obnowleniýa nirden etjek ya bu ýok obnowleniýany etýäni ýok show likes okey muny çekdik okey okey aýakda lakşeri. Şunu şey etsek. Top 5 yer normalno.

Dört müňde eý bilýänsiňizä azjyk bolsa ow köp soramaňda üç müň dört müňler da elli müň diýil ot elli müň laýk basmaly hökmany suratda podpiska aljak bolsaňyz her gün girýäňiz soň her gün uce berýär pubg mobile size we begenip bizlere ýatlap gowy ýatlaňyz aý sawala spring dogrulygyny gördüňmi gidişini

Aý indi ot aýdyn çykar saňa işiň gaýdar brat diýen wagtynda. Tak, 10 kil alan bam wapşe? 10 kile ýakynlaşan bamy? Top 1 almaly we minimum 10 kil diýip ýaýdylda, dogry däm? Digre galmaly top 1 alyp. Ýok diýen wagtymda swash, swash, swash. Black Fox. Marso. Ny ýakynlar. Atym. Dört kill almaly bularyň içinde o. Tüy bo. Bay bo. Öldüm. Sag bol Murat. Bu oýunyň şerti aşakda ýazyp dur. Laýk basanlaryňam şerti hökmany suratda adam başyna elli müň laýk bolmalydyr. Hökmany suratda. Prime podpiska almak isleýän bolsaňyzlar üç ýere berilýändir. Obşi üç ýere berilýändir. Mundan soňam ýekeje oýnumyz bardyr. Odam uluçyny lobby diýilen nokta seniň çöregiň bütinmi ow?

On iki ýyl bolmaly, minimum on iki ýyl bolmaly. Hökmany suratda diýenokmy? Kimler kimler bilen atyşyp ýatylar-ow? Swaş, swaş, swaş, sizleri gysyp ýatylar-da. Kim bilen atyşyp ýatyňyz siz? Boýka, wah-eý, ýeke özi galypdyr amryň-ow. Bile, jaň gelýär-ä şu wagt diýe. Nu da, maňlaýyň. Näme maňlaý? Ýelme podpiskalar, ýelme, ýelme, ýelme, ýelme. Dawaýte, ýedi müň alty ýüz bolsun. Indi klobi şonda açyly. Laýklaram göýbür. Ölüp ýatyr abi. VP, VP näme diýmek? MVP diýjek bolýarmyň? Oy!

Adamlara soň ýaman öwrenişdirersiň, başga ýerlerde altmyş uji, ýüz ýigrimi uji. Men aýtdym, Äý, bar wagty bir açaly, sponsorlary köp-köpräk alaly, zaýa edeli, ony edeli, muny edeli diýip. Soň çyndan hem şon ýaly eken ýöne. Adamlar bir öwrenişip galsa soň ujiniň zadyny düşüren soň, Bile, näme üçin az etýeň-eý, zat etýeň diýip. Bilet durmadyň-eý ýerde, barsa. Birini basjak welin, hä. Swash swash swash sen ýykylmaly dälsiň sen ýykyldyň üstüňe oýnadylar üç iki bir nol wessalam bolýar häzir üstüňe oýnadylar oýnadylar kross x depeden geldi bularam eşiden ýok ony görmedilerem haýeşka Tri, dva, odin, no, ikisinem kross iks alsa şerti ýerine ýetirmedi-de ýöne. Cross X. UC del am oyun az diye.

Ee, 10 kil almapdyr Cross X diýen ýanka topar alan. 9 kilde. Kilçerden goýdum da. Hä? Kilçerden goýdum. Bile, arkaňda bir ýeri gepläp otyrmy? Seniň sesiň gelenýär. Kilçerden goýdum.

Ýa köp oýuna girem ýok chat. Köp oýuna girem ýok. Ses tutan brata. Ňara. Aýa. Napşe girem ýok. 16-synda girdim. Ondan soň haçan giripdin? Bular e, zatlar. Okur değil var. RP görevler neden wagtlary. O şiri. Ee, Kil tişertinden koyuptun brat. Kil şerti goýdum oba 10 kil diýip.

Mana. Laýklar ýelmeň, laýklar ýelmeň. 7600 de oýnumyz başlaýandyr. Esselamu aleyküm. Wa aleyküm salam inim, gowumy? Janyň sagmy?

Eziziň şägirtlerindenmi? Komandir X-iňmi? Hawa, hawa. Tüweleme, tüweleme. Eee, zada iň köp kile MVP däldir. Eee, F sesiňi öçüräýdä. Alex, senden ýaňky beripdi, po-moýem.

Allah bereket bersin. Chat, hä, bu arada e, dogry ýatlatdylar. Populärlik ugratmak isleýänler bar bolsa garşylyksyzdyr ýöne. 577 27 06 71 9 kil bilen öldüm diýär. Ha, Black Fox gördüm. Näme diýilýär Black Fox oňa bilýäňä? Gara, dodagymdan oka. Aýtsam banime mümkin-de. Düşünensiň, dogry däl? Garamaňlaý däl. Dogry edip oka, dogry, dogry.

Ilkinji ýeňijimiz belli. Cross X. Agosjan, Allah bereket bersin. SK, Babajan, Samurai, Black Fox. Ömrüňiz olsun. Azi Cross'unki geçsin. Oňa çen 9 san patiska aldı çat. 9 san patiska. Kim patpisat etmedik bolsa ýelmen patiskalary son koýnum zaman çal ulu üçin lobi açylýandyr. Ee, şertler hökman surata ýetmän ýatdan çykarmaňlar. Laýklaram şondan soň göreris. Lobiden soň göreris. Ine laýklary näme üçin normalny görkezen ýok men şoňa haýranam. Altmyş adam birme bir görjek bolsaň häzir. Ýok laýk basmadyklar özleri akkuratny efirden çykarylany. Ýa kim özüniň uwern bolsa laýk basanlygyna uwern bolsa. Şony görmelidä. Meselem täç özüne uberindä laýk basdym men zat etdim diýe ýigrimi iki müň bäş ýüz altmyş alty da bu häli we indiki oýuna çenli şu şeklinde bassa laýka şu şekilde laýk bassa alyp bilýä elli kany geçip bilýä täçiň özi. Da da ýutuba goýýan ýutuba goýýan. Cross X geçdimi inim? Ýa, oda geçiňo. Haraşo geçerli hazir. Kakajan senin like'ın 9000'de. Kakajan sen e, 9000'de tak. Şammy 17000'de. Tak yekejemin Mergen. Mergen 25000'de. Mergen gaty gowy gidip barýar Mergeninki. Bah, kupikod işlemän galdy diýe. Men häzir Germaniýada. Kako, seniňki bin iki ýüzde. Döwletdimi, seniňki ýedi-sekizde, ýedi müň sekiz ýüzde. Agoş, seniňki dört müňde. Zelt, seniňki nolda. Prime podpiska näçe manat dollarda brat diýe. Ee, Şiri, Şirden soramaly. Prime podpiska näçe manat dollarda? Men diýen 10 dollar, sen diýen 15 dollar diý. Ýok, bu meňki, meňki diýip ýatyňyz abi, çat. Men hemmesiniňkini görüp bilemok. Häzir şu krossuňky geçsin häzir. Soňky oýnumyzam bir oýnaly. Tak, ikiji minut. Şu ýerden disconnect, connect diýsem näderkä? Hmm, bolmaýar-a. Reset points diýýär. Ýelmäň laýklar, ýelmäň, ýelmäň, ýelmäň, ýelmäň. Podpiska soňky sekiz ka, e, sekiz podpiska galdy çat. Kimler podpisasiýa etmedik bolsa, basyň.

Soň iň aşakda abonelik gerek şo prime. Hawa wa prime diyip durya. Otuz bir gün üstande UC berdi öze. Zadyňadan girip gör. Näme şu sapşenýalaryňa girip gör, sapşenýaňda dam UC-sini berer häzir. 60 UC prime özüňe bermeli häzir.